Kleng, faarweg a mat engem ganz eegene Klang. Péckvillecher si fir vill Leit dat Symbol vun der Eemaisse, déi elo an e puer Deeg op Ouschterméinden ass. Hannert all klenge Villche stécht vill Handaarbecht an heiansdo souguer eng ganz perséinlech Geschicht. Mir hunn zwee Mënsche begleet, déi dës Traditioun um Liewen halen, een, dee schonn zanter 11 Joer mat dobäi ass, an eng jonk Fra, déi sech eréischt viru Kuerzem un dat klengt Konschtwierk erugetraut huet. De Philippe Dondelinger mam Reportage.
Et ass nach fréi, eng gewësse Rou läit am Atelier. Nëmmen d'Geräisch vun de Fangeren am Leem héiert een, wann ee ganz gutt lauschtert, an heiansdo och zum Schluss e klengt Päifen. E klengt Déierchen, dat eigentlech keen Déier ass, an awer kléngt wéi e Villchen. An dat ass ëmmer dee Moment, wou aus engem Stéck Leem e Péckvillchen entsteet. De Marc Einsweiler mécht dat net zanter gëschter. Schonn zanter 11 Joer sëtzt hien hei, mat Rou, Gedold an engem gewëssene Ritual. All Beweegung sëtzt, all Villchen huet seng Form, a wann ee genee hikuckt, ass et esou wéi bei de Mënschen, keen ass wéi deen aneren. An dofir erënnert de Marc sech säi Liewe laang un ee bestëmmtene Villchen. Dat war mäin drëtte Modell. Do hunn ech gemengt, ech misst do e Péckvillche kreéieren, mat e bësse méi schaarfe Kanten. Ech wollt e bësse méi modern ginn. An jo, do si mer am Uewen awer relativ vill och gerass gewiescht. Do hat ech och nach net déi Erfarung, fir Péckvillcher ze maachen. An wou ech de Kolleege gewisen hunn, de gudde Kolleegen, dunn hu se e bëssen de Geck gemaach mat mer, well een u sech enger, engem Modell gläicht, engem, loosse mer soen, engem klengen Déier aus dem Fernseh. An voilà, dorobber hin hu se dann E bëssen de Spot gema, awer mat Humor, also alles, alles ze verkraften. Also e päift och net gutt. Jo, och dat gëtt et, e Péckvillchen, deen net richteg päift. Mee genau dat mécht de Charme aus. D'Eemaisien zu Nouspelt ass eng Traditioun, déi bis an d'nonzéngt Joerhonnert zréckgeet. All Joer um Ouschterméindeg kommen dausende Visiteuren op Nouspelt oder an d'Stad Lëtzebuerg. A wéinst all deene Leit ginn 10.000 bis 15.000 Péckvillercher am Duerchschnëtt all Joers iwwer d'Stänn. Fir vill ass et eng Traditioun, all Joer en neien, fir anerer ass et eng richteg Sammelsucht. Jo, absolut. Et ginn, dat gesäit een op Ouschterméinden zu Nouspelt, do si wierklech schonn deelweis virun 10 Auer kommen d'Leit op Nouspelt gerannt, Fir dann u sech de Péckvillchen z'ergatteren, fir dann eben hir Gamm oder hir Serie doheem voll ze maachen. An effektiv hunn ech dat och am Frëndeskrees, déi dann och all Joers dann ëmmer erëm froen, So, wéi ee Modell mëss de? Kréie mer erëm een? Wéi gesäit et aus? An da muss ech ëmmer erëm déi nämmlecht Äntwert ginn, De Péckvillchen ass net ze reservéieren, et muss ee wierklech Ouschterméind dohinner kommen a sech dann do leider Gottes an d'Schlaang stellen. fir sech dann nach e Péckvillchen ze ergatteren.
Mee Traditioun bleift net stoen, si entwéckelt sech. A genau do kënnt eng Persoun an d'Spill, déi nach net esou laang dobäi ass. An engem aneren Atelier, oder besser gesot an der Kichen, e puer Kilometer méi wäit ewech, ass och d'Stëmmung anescht. Hei gëtt nach méi experimentéiert. D'Nathalie Felten mécht och Péckvillercher, an dëst zanter zwee Joer. D'lescht Joer hat ech ee gemaach. Déi éischt Gaff, wou en da Flilleken hat an d'Ae waren zou, dat war de Yogi, schonn e Yogi genannt. En hat eng Yogamatt dobäi an, jo, einfach ee Sennevillchen. Ech wollt iergendeppes Extraes man. wat de Leit giff gefällen, a well immens vill Leit am Moment op de Yoga aaschwätzen, hat ech dunn d'Iddi krut fir de Yogi ze maachen.
Nom Yogi geet et dëst Joer weider, net aus Gewunnecht, mee aus Virwëtz. Wou de Marc mat Erfarung schafft, probéiert si nach aus, nei Faarwen, nei Formen an heiansdo och nei Iddien, Si kennt och de Marc an huet sech dann och ganz liicht un him inspiréiert. Jo, zum Marc hin, hien hat dat Thema, speziell déi Alldagshelden, an dorops hin han ech och geduecht, ech misst iergendwéi esou eng Linn dra bréngen. Bon, am Moment ass et bëssen d'Linn vum Zen, vun der Spiritualitéit, dëst Joer och fir mäi Villchen, deen ech gemaach hunn. An ech kucken all Joers een neien ze maachen, dass ëmmer erëm ännert, dass eppes, vläicht aktuellt Thema oder jo. Bëssen rakënnt. Mat der Passioun an der Motivatioun geet et un. Dono heescht et léieren, testen an nach eng Kéier probéieren. Péckvillercher si méi wéi kleng Villercher, si sinn Erënnerung, Traditioun an och e Stéck Lëtzebuerg. Fir e puer Sammler si se souguer richteg Schätz. Et gëtt Exemplairen, déi geziilt gesicht ginn, besonnesch limitéiert oder speziell Editiounen. D'Nathalie war schonn dat éischt Joer erstaunt vum Interessi vun de Leit fir hir éischt Kreatiounen. Ech war faszinéiert d'lescht Joer, wou ech déi éischt Kéier hannert dem Stand stung, datt eebe Leit och op mech zoukoumen a gefrot hu wéi ech op déi Iddi komm war. An do war eng Fra dobäi, déi huet effektiv gesot, ma d'nächst Joer kommen ech erëm kucken, wat fir eng Iddi datt s de dann hues. An dat huet mer immens Freed gemaach an natierlech mécht dat eng Motivatioun, fir da weider do drun ze bleiwen an dann nach ze maachen. Mam Marc senger Grand-Duchesse als Péckvillchen fir dëst Joer a mat der Nathalie hirem ganz besonnesche Villchen mierkt een direkt, Zwee Leit, zwee Weeër, de Marc mat Rou, Erfarung a Routine, d'Nathalie mat Virwëlz, Energie an engem frësche Bléck. An awer dat selwecht Resultat, e klenge Villchen, dee päift. A wann op der Eemaissen d'Kanner, d'Elteren an d'Grousselteren duerch d'Stroosse ginn, herno mat engem Péckvillchen an der Hand, da gëtt aus engem Stéck Leem eppes vill méi Grousses, eng Traditioun, déi weiderlieft.
An dat dierf ee, et schéngt, och bei guddem Wieder Ouschterméinden.